thangthat ve duh la tiang mi nih kha bantuk mi pe na si cu i thiam lo zi sual zi khi nangmah na sual ning na palnak an hngal ya pathian fak itum he te pathian thangthat na tim apot thule thinang che tien an thut tak tha min an ring chuang lo che min an in zum le la lo setan kan sual min hriat cho ti thin setan ni kan sual nak akan hngal ta than ton keima ni tharau thilim po hian Thiang thlarau zong nih kan sual mi hriat sawh ti tho thin. Kan sual a kan ngalter ve ti thiam ko. Ni ma se hi kan then kan thiam ang. Sihmanhsehlaw hi a then hran jia kan thiam her. Sikil atang a sual khiat tina chuan Satan sinin sual ngalter nak ni chen Pathin atang min pot sa thin. Pathian sinin tlalak na kan nu ton. Ni ma se thlarau thinem atang a sual khiat tina chuan Sihmanhsehlaw thiang thlarau chuak mi sual ngalter nak ni chen
Jesu kan herh ning kha kan Hallelujah Jesu kan mo zia mi khil thin Jesu kan herh ning kha kan hnal ter to Lalpa chu fagen mo se Bawipa thang tha ko se Mi tam tak buai na choi hi ne Tam pian buai nak chu hi si Mi min ring lo Menen ka sum lo Ka piang thar ve a Ka rin than ve Biak ina ka in mang ve a Biak ina chun kai pe ve ngai Mi ne nga ma min ngai chuang lo Mi ne sai mana ka rel lai lo Mi la soi sereng tho An ka soi sel pek tu thiam Cho mi hi min soi min kan ngai chin Cutiang cun min kan soi chin. Cuticun mi nih hin kan chim tawn. Min cutiang cun min ngai an tia.
Cuticun mi nih ka ruah eh an ti. Ma se unau te o.
Sihmanhselaw le nau hna.
Inu ni lo zia to dan zel kha mi sial sak dan che cu ni. Na nun inu ni lo zia to dan zel kha. Na nun na rak tial cang mi na nun in na rak tial cang mi tuan bia kha. Mi an sial sak dan che cu ni. Mi nih an rak in rel piak ning chu se. Min an rim put lo che ne pon mak ti su. me nih chikkhat lo an in zumh lo zong an khuaruahhar la inu ni lo sia to dan kha nanun nih a rak ṭial cangmi kha mi nan chiar sak dan che ni me nih an in rel piak ning cu si man keng ta ngo tian inu ni lo sia to dan zel kha he ti nanun nih a rak ṭial cang lengmang mi kha mi nan chiar sak dan che ni me nih an in rel piak ning cu si mi nan ring phut lo che ni pon mak ti su me nih chikkhat lo pian in sup lo zongah na khuaruahhar la i sia dan khan chiar dan che ni na tial ning te kha an rel ning chu si i pian thar to nu pun an ring chung lo ang che na rin than lu zong an in zum hlei lai lo an soi se reng tho ang che an in soi sel them lai mak ti su mak tela i zia dan khan chia dan che ni na tial ning te kha an rel ning chu kan ni na lo i tu man soi ngai lo kan nun nak asilo me hau man an chim bal lo an lo soi pan soi re ngai lo An chim a si zong a sau an chim bal lo. Unau tu ka sei tu sei hi ni. Ko le ka na ka chim du mi chi si. Voi na must speaker ding ngai po hi. Ne na nan mai ka speaker dir mi hi. Kan nun hi dik lo tak takin ka lo ziak ve to chin ani. Kan nun hi man lo tok in ka rak tial ve ton ko. Moi lo tak tak pun ka lo tial ve to. Do cha lo tak in ka rak tial ve to ni. Ni ma se la. Sihman se lo.
Hetiang hian mi min share sak reng ka duh lo ani. Hetin mi nih an ka rel peng ka ka duh. Lima sila tu chon ti hian ka ti ta. Sihmanhsehlaw tu cu hitin ka ti chang. Isu Krista nen kan nun chu ka ziak le ta. Jesu Krist he ka nun tuan bia chu ka tial tha ne. Kang ka nun lo chia ka lo sia dik to lo zong zong kha. Ka ka nun tuan bia ka rak tial me man lo mi vialte kha. Isu Krista nen ka zia na bu chuan. Jesu Krist he ka tial nak chauk chu. Alo khu nan ta fe ka ni. Avan khuh dih cang hallelujah amen inu lo si to da yan sia sak dan tu che lia nanu na an rak na rak tial chang mi kha an in rel piak ding mi chu si chu wang chuan cho cha chun Isu Krista ne Jesu Christ he tu ka tang hin siak le to la atu thokin tuan bia ka tial chang lo dik lo ta lo si to zong zong su man lo tu kin rak tial chang mi chu Isu Krista ne Jesu Christ he phu nan le ve kang che khu than di to hallelujah amen lalpa su fagen bo se oi pathang ta skol se atom na ber ka sayang le adok nak bi ka chim lai He kan hriat ngai cu ni. He kan ngat a herh mi cu si. He poi mo em em cu ni. He a herh tuk mi cu si.
Mm. Satan an min bei ni. Satan in akan doh. A bei don cheu ni.
An doh na lai. Ne kan siri poi mo tero.
Ne na kan chon mi a bipi ta ko. Poi mo tero.
Bipi ta ko. Hallelujah.
Amen.
Kan tlu pon kan thau le tura ni ya. Kan tlo so kan tho than ho ka sin. Sual chai lo tura ni ya.
Sual kha vade dai ding selo. Ke ma ni kai ne tura ni ya. Ma te kan ma kan uk ok kho ok ka si. Isu ne kan ding don tlat tura ni ya. Jesu mun kha da kan dir ti ok ka si.

a tuah ding ning cu i hmangaih te hor an khoi dong ni na dawt mi na ka tok na i hmangaih te hor an khoi ang na dawt mi na ka van tok na i hmangaih te khoi na chuan na dawt mi na fak do tok na se chun i thin no na don ti hria ni na thin lom a fak lai ti ka ngal chu chu i hmangaih te hor an khoi tum do ni chu chu cha chun na dawt mi na ka tok a van in thin kan pathian tu chuan ti hen min hila ni kan pathian be che tina kan khen na tin reng in to hun in lom na sira ngai ro ti lom sorry tongfornak puai zakim nan ton tikah lunglawmhnak te lawm te ruat u hallelujah amen thena tin reng in to hunin tongfornak puai zakim nan ton tikah lawmnak ngai ro u te lunglawmhnak ruat u pa supage mo se amen satan hian satan ni hin ama mi thlem to ngai lo ama minung kha se tik man a athlem mi thlem to chuan atuk for tina lo akan tuk for lang mang se chun ama ta kan i to lo tina ni ama ta kan si ti lam tina hallelujah amen ama ta thlem ngai lo amah ta kha tukforh a herh lo min a thlem a thlem to ti suan an tukforh lengmang a sian cun ama mi ni to lo ti na ni amah minung na si ti lo ti na ka se pa si pagem lo se ta cun nangmah rom pe cheng a cho cun nangmah cu avan in tok la i a pe ne lo ti suan an tai lo se cun i mangai te horang khoi do ni na to tuk mi ka van tok an ni kal tlang ai thinlung ti na ka tum do ni an ma mang na thinlung ka fa tar tip lai ta hian le thil poi mo tak ka sei do he ka hen abe pi tak me chem chang lai

ka kal pa cun ka tong tlai char chara ka kal pa cun thla ka cham thlo ma cu ti ka tong tlai cun thlarau thi mi ron khet tir ta ni chon ti thla ka cham cha thiang thlarau ni chan van ka ngal tar an chung ko bu la va sei ro ti mi ron an chung khar sena kan va chim tia ti ti hian thlarau thi lim cho min khila ni te hin thiang thlarau ni chana ka chim an chung ko son an chung khan ni khen an nu zung alve so an boi pui na salu tuka zutama asimi an nu khi an buaipi tuk i sual har sana so khen har satnak khi an tan sual an lian lu tuk an hne lo ni so an caah a ngan tuk mi sol asi an tei lo az nu zungol ve son boi puya an nu zutama khi an buaipi i an har sana so an har satnak an tan lian lu tuk an hne lo ni so an ta a ngan tuk le an tei lo khi chu wa chu an ni chungwa son cho cha cha an ni chok khar ne an nu zungol ve son ni lovin an nu zutama ka si loin an harsatnak sang ni loin an harsatnak ka si loin keimah min buai pui ro se keimah tu ka buai pi ko hna se ka ta na lian lo ti va khil ro ti ka caah angan mi a si lo ti ka hallelujah ate kan harsat na keimah nim chin fil kan tuma kan harsat na hi kan ma ni pi shin kan time kan ta na lian lu tu ka kan hne dal chin ani kan ta angan tuk cha kan tai ton lo Cuba ci harsan asun ni loin Cho cha cun na harsatnak ka si loin Lalpa buai pui ro le Bawipa kha i buai pi tuah Lalpa ta na lian ve lo ani Bawipa cun a ngan mi si ve lo Hallelujah Amen I mangei te kal tanga ron khoi chen i chuan Na dot mi na mang in rian a tuan sia chun Aya sa Lalpa kan buai pui hun ani Chonak tam dang Bawipa kan buai pi chan ase Hallelujah Amen Lalpa su fakin mo se Bawipa thang thasa ko se Setan a thil tum chu Setan ne tit mi chu Mi pakhat kal tanga

tinat vek atum chungkhar vialte fahnak pek ai tim nimahsela pathian thil tum cu sihmanhsela pathian ai tim mi cu mi pakhat kal tanga minung pakhat mangin chung ka chan chuah vek atum bok chungkhar ka khap di ka hallelujah amen Paul le Sila tanin vengtu kha Paul le Silas tanin vengtu kha thawk in a vengtu pa kha tirko pawl lam pura ti hian a khel ani lamkaltu paul ni a sina hitin a chem lalpa Jesu ring la bawipa Jesu ka sum lo chan dami ni omang khap na salai nang le nang le i chung te men na chung khar hallelujah amen pathian thil tum chu pathian thil tum pakhat kal tlanga me pakhat mang en chung ko chan chuai chung khar khat ka se Mifel pakhat no ah wangin mifel miding pakhat no ah ruangah a chungkua zong zong lal pan chan tamna longah huai ding a chungkhar vialte bawi pari khamnak lawng te lu pina Pathian thil tum cu Pathian na timmi cu nangmah kal tangah nangmah mangin mi chungkua lak chuani na chungkhar khap ka se kalpa sapake mo se amen chungkua mi pakhat rong bol to mi dik lo
chungkua mi pakhat chiah rawngbawl tu um hi dik lo chungkhar i pakhat lawng pathian rian ṭuantu um hi aman lo mi si ka duh zawng lo kei pon man chu ka duh mi si lo kei chungkua rawngbawl tu pakhat chi um tur ani lo chungkhar ah rian ṭuantu pakhat lawng lawng um ding si lo te kan pathian thuih mi khil Saitinah kan Pathian biana kan chim kei le ka chung te hian lalpa rong kan pawl dong kai le ka chung kan ani boy pariat hi kan tuan la hallelujah amen kan chung ko ke ma chi rong bol tu ni tu ni lo ba kan chung kan kai ma long a rian tuan tu ding ka si lo i ke le ka chung te lalpa rong kan bol dong kai le ka chung kan ani boy pariat kan tuan lai ke le ka nu le pa te lalpa rong kan bol kai le ka nu le ka pa ni boy pariat kan tuan lai ke le ka fa te lalpa rong kan bol kai le ka fa le ni boy pariat kan tuan lai
Pathian thil tung cu mi pakhat kal tangah chung ko chan chuani. Pathian nih aa tin mi cu minung pakhat mangin chungkhar luatter khap kha si. tung cu mi pakhat kal tangah chung ko tin asi. Satan ai tin mi cu minung pakhat mangin chungkhar hrok khai tim. Kan chung ko chan chin soi ka du a. Kan chungkhar kong chim ka du. Pathian khong ina zara. Pathian sang fa da thong in. Tunah hian atu ah hin Christian chungkua kan ni Khrihfa chungkhar kan si Hallelujah Amen Lalpa ci an cil chungkua kan ni Bawipa um pimi chungkhar kan si Lalpa cu fakin maw se Bawipa thang thas ko se ka pa hi tu na chuan ka pa hi atu chun tongtai reng mi nia thla a cham pen ka pa ai tongtai ne mi khoi ve la kala hmulowa ka pa nak in tam deu thla cham mi vale ka hmu ri na lo pu sir le pu chung ai bel chiang le chun tongtai tam zo ka ringa pu sir he hin van ta chun naw silo pu chung he hin an thlan cham tam deuh men lai tiah ka ruah sela chiang taka ka mi hriat ah chuan sihmanhsehlaw fiang ten ka hngalh mi ah chun ka pai khawvel a tongtai hnem berang i ka pai vawlei cungah thla cham tam cham se a phul phut phei chuan a tha sang a van tlun deuh le bang chun nikhat a chu in khom voi li te kan mang chin ani nikhat a in chuk khar khom te na hi voi li te na kan mang a ti phut chon dia kan mang chin ni a lung a tho a chun kan kan mang zalak in ka ho don te hian zani in ka loi lai te na hi kong kha bula lo boka in ka rama hi arak bok e lo tong trai china tha arak cham ton

Kai upa bik ka si. Kanau an upang ber bok ani.
Kana hui ngak se bik zong se phone. Kanu le ka pa nin pali kan nia. Kanu le ka pa he pali kan si. Kan chung ko yen biak ila ten lam tu la kan lam vek chin. Kan chung ka rin biak ina lam tual tena kan lam ti kon.
Te kan lam a. He te kan lam eh. Kanau ka kal pe la.
Kanau ka kalon ka pa ka mu le a. Ka pa ka mu than. Kanu ka tok le a. Kanu ka ka ton than. Kanu hi ka fiam ber ania.
Kanu hi ka chapau bik mi se. Te kanu ka kal pel don hian.
He te kanu ka lon lai a hen. ti ka pot china het tin ka hnu ta to a thin rim em em mai sala thin ka huk tok to biakin in hi uang je suwa tia biak in si hi i chapo tok la biakin ate ka i fiam china ne biak in te na hit kare dai to tum khat chu kanu hi voi khat chu kanu hi mei che pakat taksa che na chang hin ti lo per na sala to khian no pakhat taksa chol changna chaumi hi ti tuk min hin kanu phei kho kanu per che ya kanu kaden kha i rok di la ka rak lap me kanu thin rim lu tu garan honi kanu kha thin hok to ke rak loy

Bawipa thang tha si ko se. Ka nu Pathian fa ka lam nuam ti em em he. Ka nu song Pathian thang tha lam hi nuam ti tuk mi si. Tum kha chu ka nau nen TV kan ena. Vai kha chu ka nau TV kan so e. U kho ve la ka ngai sam ber khe de ma tia. U volai chung i ka upat bik mi thai na du mo. In khel kan en lai nia.
Chu chu bolong kan chi leo as. Ronaldo ti mo mo ka tia.
Ronaldo si ru ala ti. Tunge ka tia. Hau da ka ti. Nang ma tia. Nang ma a ka ti.
Mak ka ti khop maya. Mak ka ti to kan in hriat chien te ne min ngai sang ani. Kan kan i vialte ka kan i ngal ca khan ak upat mi ka si ka sayu cu christian chung ko lalpa chen na kan ni ka chim dum cu Khrihfa chungkhar bawipa khosak nak chungkhar kan se ni ma sila tum khat chu sivan selo vai khat chu kanau leng ho i zurim ron nam tat ani kanau a leng mi hi zurim a hong nam ko kan thin rim em em ya kan thin a hom to rin ra ti to lo turin kan khila ni tua ti lo ding in kan che a ti to do lo tur kan ngai lai khan aron nam ho le china a tua ti lo ding kan ruwa mi kha a rimnam bu cun a hong loi ṭha a sim du si lo ai ṭhit duh fawn lo inn a ron hong ngam to lo va ena cun a rak loi ngam ti lo a ṭhian tiah te riak vel ṭhin ni a hoi le inn na a va riak ton ka nu le pa nen kan thinlung an em em mai a ka nu le ka pa hi kan thinlung a fak tok rin ran ka nu le pa phei chu chopo nei thei to lo ka nu le ka pa le bang chu rol man khat na i kho ti lo pin tina ten ṭap dun vel ṭhin ni

Tachole Chochan kan nu in khom po khan kan nuai khom zong ah khan biakin alam du to tat lo ni biakin ah khan alam tu bak te lo fapa zurui ka neya fapa suri ka dei biakin alam hi ka sak to tu ka ti tlat ni biakin lam hi ka ding sak tuk chang ati ta chuan le chua chun ke la rong bowling kala kal reng sia kai ni le thong tha chema ka kal peng phone kanu le pa chu min hau ta ni kanu le ka pa ne chen ka si now hi tiang hi nia na now hi ban to kana si

Satan thil tum cu Satan dai tim mi cu ka nau kal tlangin ka nau hmangin ka pa tongtai mi a pot hliam vek to ka ka pa thla cham mi kha a hliam dih chang i ka nu lam mi po alam thei to lo ka nu alam ton mi zong alam kho ti lo ka rong bol theng mi po chiat vek atu mani ka rian tuan nak tiak in tanga tla ti lak nu a ka hian ka seitani heten ka chen he kan chungkua sidan thil tum hi he kan chungkara setan na atim mi hi keima tang lo to bro se keima mangin dong ko se hallelujah amen keima chu na top ta keima in chu na hong dong e keima kal tangin keima mangin kan chungkua dal phana la chuak le ta kan chungkar chu boi pa na khap tha hallelujah amen sidan thil tum choi hi ni setan na tim mi chi hi se nangma ape te lo che chuan nangma khan tai lo se chen pita ron pe don Medang kha van do na lai. Midang kal tlang paw hliam che tum ani. Medang mangin hliam khai tim mi she. Dinat che tum ani.
Fa tar khan tim. Chu wang chum voin ai ro chuan. Cha cha chut hin tua chun. Sual kan do da langa.
Sual kha kan do lai e. He kan chung ko sual ka tho hi. He kan chung ka sual riat twa. Keimah ni lo to pro se.
Kan ma ai hin dong chang se. Hallelujah.
Amen. Ai na sa lalpa kan poi pui hun ani. Cun a let tampi Bawipa kha kan buaipi dingmi caan kan buainak ai lian zawk Pathian kan ni ni. Kan buaimi nakin a ngan deuhmi Pathian kan ni. Hallelujah! Kan buainak ai lian zawk Pathian kan ni ni. Kan buaipimi nak a ngan deuhmi Pathian kan ni. Lama su phangin ma se.
Amen.
Hei hi ni setan a tum chu ni. Hi setan ne tip mi chu si. Tunge mo kal tanga nangma po ti nat ve che tum ani.

an firpiak cang min an um ko ti hngalhnak ka nei chu wang som voin ah chuan chu cha ni hira chun kha buai na kha kha buai na kha nangma lo top ro se nangma dong chang se nangma kal tlangin nangma mangen lalpan in chung ko la chuo lo ro se oi pan in chung kar kha kha na se amen ekati lalpa mi te kan doi emem zairanga te boy pa mi fa nai kan ral chiat to kam pathian thu son te hemir khilani kan pathian ben chi tina kan chem Pathian thlarau nangmah ni um dir khelo em ni Pathian thlarau nan ma um ti kan nan ngal lo maw unau deuh in chungkua eng sual na nge om ule nau na nan chungkhar sei bantuk sual nak da um eng harsat na nge om zai harsat nak da um ni ma se la maw man se la maw rau su ti la kal sual na ai chak zo kha sual nak na ka thong deuh mi Pathian thlarau nang ma om ani Pathian thlarau ka nang ma om hallelujah amen Pathian thlarau keima ni om lo Pathian thlarau kan ma pe um

Cuti an ite chuan Cuti a siah cun in chung khor ah khan men chung kar ah khan sual nei ro rel ti na si sual nak ri bia a chei ti na to ko si chu cutiang tu nei lo jaban tung si ok si lo fak tlat ro boi pa ka thang that lapa choi moi tlat ro boi pa ka sun pa nak pel pa fak na le choi moi na po ru chu in chung lua tlat ro se boi pa thang that na la sun pa pek na ni chon in chung kar kha tar se Tahcun sual zawk cu an hmun a cang lo ṭhin i Cun sualnak tu nih khan mun kha co tawn lo. Hallelujah! Amen.
David ah khan lalpa a fak tlat na ṭingṭang a tum khan David nih bawipa thangṭhatnak i tik ṭingṭang a tum ah khan Saul ka chung ram huai chuak ani Saul cu a ummi khuachia ka chua lalpa fak tlat la bawipa ka thangṭhat law lalpa chawimawi tlat la bawipa ka sunparnak pe law sual a thawh zawk cu lo tlan bo ṭhi sual rianṭuannak tu cu sap tawn Pathian thlarau nangmah um ti khe lo nan ni Pathian thlarau nangmah um ti kan hngal lo Hallelujah! he khawvel om ai ropui zawk keimah ni om ani he vawlei um mi nak lian kan do mi kan ma a um lalpa sipage mo se hoi pathang tha si ko sa nang ma kal te in chung ko lak chua tu mani nang ma mang in chung khar ka dam tar do nang ve nang ma le zin in at chuan nang ma khana zot lang mang afa lang mang se che in chung ko in dam le the zeitin na nan chung khar dan dam nan dam than kholai pai fak thai to lo chuan nang ma ni pathian tham chat kho ti lo a chan an chung a sual a ton ding chuah thai ang an chung a sual rian tuan cu zeitindah chuah khawh lai lalpa i fakin a thawm ah khan bawipa na thangthatnak thawng pa ah khan an chung a sual a thawh cu chuak zong lo an chung a sual rian tuan ah ka pai chuah cang lai amen chungkua pawi na in om em chongkar buainak a ngei mi na num harsana nei om em harsatna a nei mi na num tu a ngei hian a tu theng bang a hin tu na tang hian a tu thok en Amah ai na sai lalpa kan fak tu na ni. Cu lannak tam na bawipa kan thangthat awk a si. Amah ai na sai lalpa kan cui bawi tu na ni. Bawipa kan sumpa na kan pek awk a si. Lalpa kan fak thawm ah hian. Bawipa kan thangthat nak thawm pa. Sual na in puna cang lo ani.
Sual na in mun ma. Hallelujah.
Lalpa sumpa ke ma se. Bawipa thangthat si ko se. Chuvang chuan Cu cah cun sual wang a hliam tur zong zong te sualnak dong ah hliam a tuarmi vialte voi ni in thaw hun cu ni nen ni nan thawh chan cu se hrin din chuah le hun cu ni nan dir than chan cu se a hma ina aina sa lalpa in fak hun cu cho lannak fak dang bawipa nan thangthat chan cu se hallelujah Lalpa fak na chuan salen na om Bawipa thangthatnak cun luatnak a um hallelujah i thusawi cu ngai tha duh lo mai thei na chimmi cu an an zul lo zong si ko men i zil la po an kha duh lo mai thei na cawnpiaknak zong kha an zul lo zong si ko men ni ma se lo mo sihmanhselaw mu i tongtai sak ero cu thla na campiak mi tu cu tu man an nawl thei lo au man nih an hlo kho lo tongtai sak tlat na tu man an duh lo thei lo thla na campiak na cu au man nih duh lo num kho lo kan chung ka tam tak po hi kan chung khar tampi chong hi Pathian tu hriltu mila Pathian bia chim tim hna sela mi ngai thadu lo thei an ka ngai an kan ngai tu lo kho ni ma sil an tang ka tong trai sak chuang man sila an cha thla ka cham sia chon an du lo thei lo ane du lo rum kho lo hallelujah amen an ta ni tong trai ka theya an cha thla da cham pia khon ha an ta pathian mai ding tlat thei mi an cha pathian mai ka dir pen kho Sodom le Gomorrah kho pathian ti boral don khan Sodom le Gomorrah kho pathian ni hrok la ya khan ti han kan pathian thua chu kan mu ni he ten kan pathian bia chu kan mo Pathian chuan Pathian nih cun Abraham a chu khereng a Abraham cu a philh lo i Lot a chu ala chuak ta Lot cu a chuah eng vai nge Lot a lak chuah zeiruang ah Lot kha chuah Lot a fel wang ami Lot a fel ruang ma si ai siak lo cu tiang cu bantuk cu ai tet lo Lot a pathin in borang la khua ta lak chuah ta chan cu

thla na cam tung lo si ahcun poral na khua ta ing vai nge la pa chan chuang zeitin na thi lo na khur chung chu boi pan luat ter la na tang chuan atu thau kan chan ani tun zir lo viau ma se ani ni chun i chi lo tok man selo pathian ngai sak lo ma se boi pa ka ruat lo man selo poral na khua suala om reng ma se sual na khur chung om peng man selo lal pa ni tong trai na khiat reng awang in boi pan in na cham na kha thai peng cha

ka pasal te ne ti mai thei ka pasal pe si chu ti men la ka u ni ko ti mai thei ka u si te ti men la kai chu anau ka nia kai chu anau ka si kai chu nu pui ka nia kai chu anu pi ka si apoi lo apoi lo he khove lo mai ro pui sok nang ma mani he falai i alian ngan do mi nak nang ma akhan angan do mi tharau nang ma mani pathian tharau nang ma hallelujah amen chu pathian tharau chu keima nia siam thang ye ro se so pathian tharau chu kan mai kan sat thar ko se hallelujah pathian ma ko in tong tayang pathian mai ka ko in tha cham si Hallelujah amen amen Lapa sual in min ruk sak to na zong zong chu Israel voi ni highland ni ro se Boipa sual ni akan thu khat mi vialte chu ni hin nia Jesu min langhter si chang se ruk mang pa ni a fir mang mi ase kan sung bol lim no tam tak min ruk sak to kan chung khara lop nak tam pe kan fir piak chang kan thlamuan na tu tam tak min ruk sak to kan nangam nak ding simi tam pe kan fir piak chang Lalpa foi nan keimah kal tlangin Bawipa nih hin ni thok ah keimah hmang kan chungkhur la suak len che kan chungkhur kha nang mari kham cang ko sual tho zong zong su sual rian tuan nak vialte cu keimah kal tlang hian keimah mangin kan chunga ti tom dro se kan in chungkhar dong tar se chang se hallelujah amen kan chunga ti tom dro se kan chungkhar dong tar chang se tu nan ka kheta atua kangan amma ai na sanang ma ka fak hun chen Cohlannak fak do nangmah kan thangthat caan a si. A hma in asa nangmah ka buaipui hun che ni. Cohlannak nangmah kan buaipi da awk a si. Kan nun min siam thar sak leng che. Kan ri ka ser than ko. Hallelujah. Sual do da tu mi te chak la. Sual do kho din ka thon ter lo. Keimah nih Pathian thlarau cu siam thar leng. Kan ma Pathian thlarau cu ser thar ko se. Min kan fak lom thu kan saya. Namin kan thangthat lop nak bia kan chem. Chung zong zong cu Iso min kan di le. Cu vialte cu Jesu min kan hal. Amen. Amen.
Chairman hnenah hun um u sih.